li Ewropa kir. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê peyamek pîrozbahiyê bo Kongreya Nûnerên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li Ewropayê şand. Duyemîn Kongreya Nûneratiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li Ewropayê li Salona Avihsa yê li bajarê Oberhausen a li welatê Almanyayê li jêr navê Efrîn Zeytûna Kurdistanê ye bi beşdariya hejmarek ji nivîskar, şandên partî, Komelaya Rêxistinên Civakî û kanalên ragihandinên Kurdî hate lidarxistin. Komîteya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li welatê Almanyayê tevî beşdarîkirin di vê kongreyê de peyama pîrozbahiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê pêşkeşî vê kongreyê kir. Deqa peyamê wiha ye. Hevalên hêja beşdarbûyên bi rûmet, îro weke nûnerên Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li amadebûna xwe di duyemîn Konferansa Yeketiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê de gelek keyfxweş in. Rojavayê Kurdistanê di dirêjahiya dîroka Kurdistanê de her tim axa mirovên mezin û keç û xurtên rewşenbîr bûye ku di proseya rewşenbîrî û nivîsandina kurdiyê de rolek giring lîstine Yek ji rometên wê beşa Kurdistanê ku îro zimanê Kurdî deyndarê we ye, xebata malbata Bedirxan e ji bo belavkirina zimanê nivîskiyê Kurdî ye ku ew ji Rojavayê Kurdistanê derê ketiye. Em îro weke zarokên Simkoyê Şikak û Qazî Mihemed keyfxweş in ku em di nava mîratgirên malbatên Bedirxan, Cigerxwîn, Selîm, Berekat û sedan nivîskar û rewşenbîrê gelê me li Rojavayê Kurdistanê de ne. Hevalên hêja, nivîskar û beşdarbûyên bi Romet, dîroka Kurdan di heyama sedan salên derbasbûyî de piştî damezrandina çendîn netewe-dewletên şovenîst di vê herêmê de bi taybet dewletneteweya Erebî yaz li Sûriyê ku li ser bingeha ramana şovenîst a Erebî hatiye avakirin, şahidên ku her tim wan dewlet mafê gelê Kurd binpê kirine. Lê mixabin piştî şoriş û serhildana gelê Sûriye û gelê Kurd di sala du hezar û yazdan de her çend ku çirûskek hêviyê ji bo bidestxistina mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê hebû lê vekî ku em dibînîn piştî derbasbûna zêdetir ji yazdeh salan li ser şorişê de hên jiyê rêyeka dûr û dirêj li Rojavayê Kurdistanê li pêşiya Kurdan de heye. Ji bilî pirsgirêkên navxweyî yên Kurdên Rojavayê ji aliyekê din we, dewleta cîran û hikûmeta navendî ya Sûriyê jî li aliyekê din we çavên xwe li axa Kurdan sor kirine û her car li quncikekê li ser Kurdan ferman didin. Pêş birînên Şengalê û êrişa çeteyên DAIŞ'ê ya li ser Kobanê nehatiye kevandin, dewleta Tirk û komên terorîst êrişê Efrînê kirine û dest bi komkujî û guhertina demografiya herêmê kirine, eşkere ye ku dewleta Tirk bi vê yekê ranaweste û vê carê bi hêlcetên cuda êrişî serê kaniyê kiriye û dîsa bûye sedema komkujiya gelê Kurd û guherîna demografiya beşek din û axa Rojavayê Kurdistanê. Her çend em wekî Kurd di warê çekan de hejar û feqîr in lê em ji aliyê ziman û çand we dewlemend in û em dikarin zimanê Kurdî û pêşxistina zimanê Kurdî bikêne çeka bihêz bo piştewaniya Pêşmerge û şerwanan li çepera şera rizgariya Kurdistanê de. Em wekî Hizba Demokrata Kurdistana Îranê êş û azarên we yên li Rojavayê Kurdistanê pê dizanin û pê dihesin. Em jî wekî we ji aliyê dewleta Îslamî ya şovenîst ve di bin zilmê de ne û ziman û çandê me di bin zext û tengkirinê de ye. Bi keyfxweşî be ku têkoşîna gelê Kurd li Rojhelatê Kurdistanê bi birêveberiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li hemû rê û aliyekê berdewam e. Wekî têkoşîna medenî, têkoşîn ji bo pêşxistina zimanê kurdî û şerê çekdarî ji bo parastina gelê xwe amade ye. Li wir em carek din piştîwaniya xwe û gelê xwe ji bo têkoşîna we ya rizgarîxwazî ji bo bidestxistina mafên xwe dubare dikin û em hêvîdar in ku rojekê yeketiya we kar û xebata xwe li Rojavayê Kurdistanê pêş bixe. Heta vê demê em hêvîdar in ku hin nivîskar û rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê pênûsa xwe bixine xizmet ziman û vêjeya kurdî û bi vî awayî jî bilî rojewa siyasî ya partiyan piştîvaniya tevgera rizgarîxwaziya kurd li Rojavayê Kurdistanê bikin. Duyemîn konferansa Yeketiya we carek din pîroz dikin û hêviya serkeftinê ji we re dixwazin. Hizba Demokrata Kurdistana Îranê.